Tiptop. Also, ech eng kuerz Erklärung fir dech Ben a fir déi, déi dat hei no am Nohinein kucken. Ech si scho e bëssen an New Donk City duerch an ech si grad sou op engem Punkt, wou ech e puer Missioune ka maachen, déi ech wëll. Eben och no Hidden Secrets sichs, ne? Genau, mir sichen haut e bëssen no Secrets. Déi eng oder aner hunn ech scho geléist, mee et gëtt genuch ze gesinn.

Fir déi déi sech froe wou de Kompass hin ass, jo do ass d'Perleuwe lo dra geklatscht ginn. Et huet wéi ëmmer gepasst. Mee ganz éierlech, ech weess net firwat de Kompass do ass, well kann ee mer dat vläicht am Chat soen? Ech hu keng Anung firwat een deen nach brauch. Héchstens fir sech e bëssen ze orientéiere wou Norden ass, mee.
Also ech kann net vill helfen, ech hunn d'Spill och nach guer net ugepackt. Ech hat gëschter jo och just matgeholl als Backup. Ech meine Serge hat hei dat Spill och, hien hat d'Konsol och alles matbruecht, ne? Wéi war et bei him ausgaangen?

Ech hu wierklech just, ech hat jo d'Pocken nëmmen dobäi, well et jo fir d'Turnéier virgesi war an ech wosst, fir den Mike géif net kommen. Hunn ech mer geduecht, ech léiss déi aner Spiller doheem an alles gutt.

Awer zu gis let's play op Däitsch am Ernst, ich mein, äh. Das ist ähnlich wie Breath of the Wild halt. Ich geh da mal gucken, elo was du sees, wie et mat deenen däitschen Youtuber ausgesäit, well wéivill Parts déi scho erëm erausgekatzt hunn un Ufang. Dass si emmer do dee Battle.

En huet virun 3 Deeg den éischte Part bruecht vun enger hallwer Stonn. Dat war sëmmer déi Grondregel, mengen ech, dass du kanns virum Release eng hallef Stonn maximal weisen. Dat hat ech eng Kéier matkrut um Ufank eeben. Lift? Hei gesinn ech den Let's Play Markus ass bei Part 11 schon. Ja, den rusht so bëssen, den wëll gären bëssen méi op Combo Style ginn, jo. Oh, soss brauch net vill Youtuber ze sinn, wat ech jo als éischt ugewisen krut. Wie war bei dir überhaupt? Hatten die Leute kommentiert? Ich meine. Ich meine, sie wissen noch, dass man bei auf der Welt ist, das schon äh, viel auch. Ich gesehen habe, okay.

Wéi ass mit Minecraft Wii U oder Switch? Du hast nämlech die das beste Minecraft Wii U Edition Let's Play gemacht. Smiley, ah, smiley, smiley, smiley. Da ginn da ginn déi jo nach ëmmer gekuckt verscheielech hat den se mat erkra. Ech kann mech dat do erënneren, dats du ëmmer vun deenen äh, äh Just wien déi Duo zum Okeesch Nicolas Brückner an den Nicolas Wei gi puer duerch puer Nicolassen do gehat, Dir ëmmer de Stock kritiséiert, du muss Uerdnung schafen an engem en Bal. Bei Splatoon dat ass keine Ahnung, dat ass de Leit egal. Dat fand ech bësse komesch. Well dat si awer.
Ech hat dei Review gekuckt, du hues wécklech do nach vu Mario an Luigi geschwat a kee wat méi du ass per Twitch
Du war la
Ja déi kommen och war se sech hun dat Final jo duerch gespillt ass ass dass kass gesot wann ze anschein spillst, da bass ze méi séier fäerdeg wéi normal Let's Play Pad enttäuscht. Mee ech spoileren och net ze vill. Lech haben mer deemools de ganzen Owend do festgesat, lo gëtt et final gespillt, ne, well ech hu gedacht, de Faktum muss heiansdo e puer nei Versich maachen, wéi dat ass Platun 1 de Fall war. Nix da, zweete Versuch war direkt gaangen. Ja, an et fënnt erëm Saachen. Dat heescht, du sammels elo all déi Secrets och nach, wéi s du gesot hues. Ah, dee steet.

War de Fail lo do wous de erofgefall waars Ja, oder? ja, ja. Ech hunn déi falsch Du verléiers do gedréckt. kee kee Liewen, ech hat lo richteg gesinn, also keng Kee Health, Liewen. ok. Du gëss halt just e bësse paralyséiert wa puer Géigner dergéint spillen, ass dat e bësse doof, mee. Wann ee bedenkt wat ech lo fir d'lescht vu Mare gespillt hunn, dat war eben op der Nest den. fir d'Mario de Mario Bros hat ech eng Kéier mat dem opgeholl, do ass de wierklech wann s de e bësse spréngs ass e fort. Ja, ja.
Wann ech dat do gesinn, da kräischt en hei eng Ronn, gell, dat ass. Ei, ei, ei.

Herrlech. War zwar eng schwéier Geschwéier go Legend Mol Breath of the Wild dëst Joer vläit fäerdeg spille wann iwwerhaapt an dann nächst Joer eréischt mam Odyssey starten. Wann ech béides ufänken, gëtt béides einfach esou do stoe gelooss am Raum. Hues du am Spill och scho sou Multi also Minispiller gesi mat Rankings, World Rankings oder sou oder ass dat nach net? Hues du déi scho? Wann s du eng Kéier wëlls.

Ausser darum, dass du och ähm, gewëssen Zäit fir déi ze packen. Genau. Ja.

Ass gutt da just du bass par rapport zu mir e bësse méi lues nach. Ah bësse méi lues well ech direkt dra schwätzen. Vläicht geet et sou besser. Ah lo geet besser.
Gutt du gesäis och wéivill Missiounen et ginn also. Mm, shit.
LC-Profi. Dat ass.

Hei ass dat mat de Weltrekorder. Ech hunn dat awer nach net ganz verstan, mee ech vum Internet verbonne sinn. Ech hoffen, dass meng Switch dat grad ass. Kuck.
Verbannung gemacht zum Internet so cool, Mann.
Dat ass dann den beste Rico. Oh, ass de 7000, so 71.000. Dee vun der ganzer Welt bass du.
Ja. Schiets.
Ey, de Cole, dat ass en Mario Kart-Fuerer, ne? Ja, ech kucke lo, dat huet mech eben interesséiert. Ech kucken eng Kéier. De Cole ass, ja, dat ass den äh, Konada, misst dat sinn. Ja, genau, genau.
Ausser dass een den och sech so genannt huet natierlech, mee et gëtt, et gëtt e gute kanadesche Spiller, deen dat Néngte vun vun der Welt ass hien.
Wees dann ähm, wees da keng dues och ech gesi Weltrangliste kanns net och do national oder Ich gucken. regional astellen. Dat hat ech bei Pocke gemierkt ne. Du, du kanns dat national mittlerweile och kucken. Hei sinn d'Kollegen.
Do sinn ech natierlech Leschten. Putain. Ah, mee ech hat first try äh, 30 Sekonnen ënnerbueden. Ah, ja. An du hast näischt Nationales, du wirklich just Freundesrangliste. Ah, ja.
Weltrang, ja. National ja. gëtt nix. Oh, mit geht aber du.
Ah, bei der Seilsprang-Challenge schon ein bisschen Angst, weil da muss ich anscheinend doch 100 packen. An, an der Baske schon immer bei 61 hängt. Autsch.

Eng net gemaach kriss ass dat wuert Kompensatioun vläit. Mol kucke, do ass jo och geschwënn d'Deadline déi ofleeft. Si gespaant mat deenen zwee, dräi Kandidaten déi nach fir ze maachen hunn. Ja, das sind halt ziemlich frei am Sprangen, das fand ich mega cool. Das ist mir gut gemacht. Heescht du muss wierklech de Verglach méi zu Sunshine maachen wéi zu Super Mario 64 och oder wéi verstinn ech dat? Jo, also et ass quasi all Mario hei dran, mee Sunshine halt wéinst der Physik, also vun der. De Main Part ass dat. Ech weisen dat fir war dat ech kann dat net weisen. Do hanne läit sou eng Planz, sou Somen. Wann ech deen am Grapp hunn, dann ass dat sou wéi wann ech den Dreck weg vum Kapp hätt. Dat ass halt grad rich krass ass. Jo an déi ganz Reesgeschicht mat der Broschür, mee bon, et ass vun allem dran.

D'Stars sinn eng vu ville Welten.
Vill soen, dat wär wéi déi gäilst. Ja, ech mengen, déi ass wierklech och duerch d'Trailer ënner emmer vill gehypt ginn. Ech ka mer virstellen, et gëtt och eng Äiswelt, wann ech an den Video gesinn hunn, also wou s de och als Pinguin kanns e bësse ronderëm lafen. Also, dat ka gutt sinn, jo. Äis ass jo och souwisou.

Et ass wéi an Splatoon, do gi si och d'Rankings an d'Spill abauen. Ech hunn e bëssen d'Gefill Nintendo wëll do eppes pushen méi, ne dat d'Leit sech do do an d'Spill erëm méi erasetzen fir bescht Methoden ze. Oh nee, deen do kennen ech, de Cap'n Toad, no. Dat dat ass dach nach ëmmer en Trauma fir mech, dee Schluss. Das ist ein Spiel. ja, das ist nicht witzig. Ich bin vom Alpenmilchschälen, dass der zweite Post hier anscheinend auch später an die Richtung geht. Also die letzten Main gehen wirklich so, so die Cancer für Cancer. Ich bin da wirklich drauf gespannt.
Ja, das kann ja nicht sein, dass die Tannenbaum von gemütlich spielen kann. Mm.

Bis lo ass nach keen am Chat, oder? Nö, nö, bis lo schlofen se nach all. Alle Méi lang haut. Gaming Cup verliert. Den, ich mengen echt, äh, gouf méi lang gezockt.
Ah, dat ass e polygonsche Spill. Dat ass den eenzege gewiescht si vun Tell, deen eng gutt Story hat. Hues du och schonn déi 30 Sekonne Videoopnam eng Kéier getest, vun datt du dech selwer sees einfach nee, Äh, wéi mécht een dat dat? interessiert. Dat gedréckt halen, oder?
Dat denke ech schonn. Ech froen dech, well ech spill wierklech, also ech hat och elo net vill Ja, ech vill seet grad Méiglechkeeten. eng.
Ass grad am gaangen, wéi steet eppes. Tatsaach. Ah, sinn dat déi lescht 30 Sekonnen, oder wéi ass dat? Jo, okay. sind wirklich so gemacht wann du eng geld Situation hast an äh, ja wann du betrug du, am Mario Kart hast kannst du äh, Foto beweis Video beweis Ma wé schon du sees Mäert hetsch dann opgeholl äh, kannst dat nach séier no Dat se gut gemacht.
Bower Marel sinn mir sinn awer méi méi wéi 3 Sekonne nach Méigkeet fährt kreien. Mol kucken. Hei ass et. Se berouege mech jo wierklech, datt se awer permanent Updates kënnen kon knuppen.
Wat gëtt dat opgeholl an der FPS oder? Ja. Der Chef Perser 27 P gëtt do aus.

Schon da gesehen wie es leid op de Kap
kannst aber näher ans Tor ran ja. äh, nee. Schon getest.
Géint de Strom muss een da erwaschen, dat war eng gutt Challenge. Ah, dat war eng Games. äh, Mario op der Games. Jetzt bei den Odyssey zurück.
Das war och keen deen hat guer gekënnt huet d'Leit wäerten alleguer selwer och spillen wéi ech se kennen. Dat ass lo an Ufankszäiten. Da verstinn ech eben ni dat dat déi grouss Let's Player ni maan awer Parts am Ufank geise raus. Awer et ginn och Leit déi kafe sech Spill réischt wann se gesinn hu wéi den Indie Haut wierklech ausgesäit. Wou d'bescht Kleed aus dem Spill.
Ech kucken direkt. Das gëcht och der Miwes dann agescannt gesinn ech ah, ja, yes, doch, yes.
Braus, braus, du hast awer nach man ger sees du äh, ich hale immer se also ich de Bowser de gesagt huet richtig geil aus äh. gefällt mal richtig gut so dem als man mich schön hun
Fir e puer Joer hunn se an Animal Crossing de Gag mat mir gemaach, dat ech do ëmmer Kleeder kafen an haut an no decidéieren d'Leit ech soll anescht un. Ok I understand. Also ech hunn an Animal Crossing ëmmer probéiert all neien Dag och aner Kleeder unzedoen. Oh kuck, a sou entdeckt een nach e Mound wann ee bei d'Bossie Bodycee geet. So, lo wollt ech op déi Insel do hannen. Kucke wat eis do erwaart.
D'Eescht, hues de schon genau Zuele vu wivill Mounden alles et gëtt? Nee, ech hu beim Cien gesinn hien huet 600 gehat.
Also maache mer de Verglach wierklech wéi bei Breath of the Wild mat de Crocs. Et ass genau esou krass, also et ginn iwwerdriwwe vill.

Leid bekommen. Hast du deinem Freund nicht sein oder kannst du mal etwas machen? Ach, doch, da du. Ja, gesund sein. Ah, okay.

Ech hat ech hat bei dir gelies, dat den äh, Alpenmilch da geantwort hat, dat och keng Fiere.
Ech hat och eng Gau spéit dat driwwer gelies, dat ass ähm, do sinn Texturen, déi ginn op 6 FPS ropgerendert an dat mécht halt, dass d'Bild esou e bëssen ausgesäit, wéi wann et ruckele géif. An deements ginn ech dat un.

Jo, mee et gëtt elo eng laang Zäit wa vun nei neie Spiller gekuckt, bësse méi roueg erëm.
Ja, muss jo Natierlech kucken, och kënnt nach am, am Dezember kënnt ähm, Xenoblade, meng ech heescht et, ne? ne? Mhm.
Da kënnt nach Final Emblem wahrscheinlech ufangs vum Joer. Also dat awer gefëllt, mee Fire wou ech Emblem elo ass fir mech raus. ass dat scho raus, ja. Lescht Woch raus. Et hat um Gaming Café een et gespillt. Ech mengen Fire Emblem Warriors 2018 ass awer och eng Kéier eppes do erwähnt, do gouf nach en aner erausgekommen. Also, jo, Warriors ass awer raus, ne? Dat ass de Warriors, Warriors gewiescht, jo. Mä wann ech ebe fir mech kucken, ech weess net, bei där ass, gesäit mech elo e bësse méi roueg emol eng Zäit scho ëmginn. Jo, war genuch Zäit fir. Grad esou gutt fir de, grad esou gutt fir de Portemonnaie, ne? Jo, an och fir déi Spiller, déi mer hunn, fäerdeg ze maachen.

Ech fannen zwar den Mario Sticky Base net einfach esou gudd gelt och déi aner, och den Bowser.

Vermutlech grouss Finall vun dëser Welt. Ech hat se beim Joe gesinn, déi ass richteg gäil.
Ja deen ass och mam Spill zimlech virbäi mengen ech ne oder huet. Ja deen ass ongefähr so do wou ech sinn. Also dun ass du vläicht um Gameplay vun e bësse méi wäit komm.
Een like a bot ze steen a gesat bei den Orga duerch schon einfach gespillt mm. Los bech rou ze my Game wat, wat willst Punkt. Du? Ja.

Ech mengen ech wärt muer awer d'Spill ufänken mod spillen an Schwein nokucken gin. Ech wollt mer dës Woch Rocket League méi intensiv mech mat Canvas beschäftegen an. Ah dat kënne mer jo och maachen. Maja. Ech also ech spillen Odyssey grad e bësse sou eng Session vun enger Stënnchen, da man ech Paus, spillen eppes anescht.
Mensch hat richtig verstanden, Jesus will ein Odyssey Let's Play machen, ich müsste nur so am Gesicht lachen. Okay. Esou wéi e seng aner Let's Plays iwwerluecht huet. Ech kréie gesot, de Stream wier offen. Okay, da gëtt fir.

Wie bei Galaxy. Ich bin wirklich positiv überrascht, geil. Also, ich hatte schon damit gerechnet, dass es der Geld spiegelt, mir, dass es direkt um so einen Bomb geht. Puh.

Majo, demnächst gesi mer eis dann an enger anerer Welt erëm. Och déi Welten, déi virun Donk City komm sinn, déi muss ech net zu honnert Prozent completéieren. Ben du net du géint wat dat du regelméisseg bist als Serie bei der Kënnt Stress gëtt sowieso alles ëmgebaut hei méi dozou dat mat nächste Woch denken ech.
Guck mal wat geschitt.

Wëlls de d'Festival nach gesinn? Jo, ech kuck mir dat och nach mat un. Ech denken, et war e gudden. Okay, dann äh, Grand Final. Ja. Dass méi Party Mode wéi dass lo Challenge gëtt mee gëtt gäil, gëtt richteg gäil.
Erënnert mech bëssen Ninja Warriors oder sou.

Ass nach schéck un. Äh, Bowser säin Zylinder, jo komm. Schön. Jo, an d'Amiibo ze huelen lount sech, well, keine Ahnung,

Sech huet d'Netzspiller vun enger Zäitch gespillt gehat, wat et méi schwéier ass. Ech hat Kräiz gemaach, wéi ech mam Déngens fäerdeg war, mam Mini d'lescht Joer gemaach ma. Ech denke fir d'Spill ze feiere kënne mer dat ab und zu esou maachen. Ech hat och kee letz ech hat eng Kéier gesot, ech géif e Let's Play doraus maachen, mee huet ee sech wierklech gesinn, ewéi d'Spill grouss ass forget it, du hues et jo och selwer agesinn, dat ass einfach Genau, an du hues dat Spill verdit ëmmer da mam Let's Play géif ech soen. Ab und mm, zu eng kleng Session ass gutt. ja, et mécht et mécht einfach mäi Fun-Faktor, mäin Entdeckungsfaktor zunichte. Mee jo, wann ech nach eng Horrorwelt elo demnächst fannen, dann hu mer en Halloween Special vum Dan sengem Channel, denken ech. Allez, bis demnächst.
Bis eng aner Kéier, bis den Owend.
Ja, tschüss.